Бәйрәм сәламнәре юллыйм һәркайсыгызга. Минем яраткан Туган теле телеканалының сер итеп кенә тапшыруын тамашачылары. Туган теле телеканалының туган көне гөрләп дәвам итә һәм инде вәгъдә иткәнчә мин сезгә бу тамашадан икенче бүлекне тапшырам, дусларым. Әйдәгез якынрак килегез, кәефләрегез күтәренке булсын, хәерле матур ял сәгатьләре теләп калам сезгә.

Туган телнең туган көн тантанасы гөрләп дәвам итә. Шулай ук безнең бик тырыш, бик матур моңлы, парлы җырлы дуэт Зиянгировлар гаиләсе э, безнең шулай тамашага бизәк булып э, урнаш шундый чыгышларын бүләк иттеләр. Тамашачылар җылы кабул итте. Үзегез дә канәгать шулай бит йөзләрегездән. Рәхмәт яусын, Роза. Уфага һәрвакыт теләп киләбез. Ни өчен дигәндә, Уфа тамашачысы ул һәрвакыт киң күңел белән каршы ала. Нинди генә җырчы килсә дә, миңа калса, Барбы Уфа тамашачының тамашачысының күңеле ачык. Зур рәхмәтләребез. Һәм әз генә дулкынланду булды, чөнки без бүген беренче дебют җырыбызны нәкъ менә Уфа сәхнәсендә яңгыраттык. Әкрен җыр ничек кабул кабул итерләр, ничек барыр икән темасы дип әз генә борчылган идек. Бик яхшы, күңелләрдә урын ала торган җыр булыр дип өметләнәбез. Мин дә шулай дип хәйран калып тыңлап тордым. Бик матур башкарылыш, бик матур җыр. Әфәрин генә дип әйтәсе килә. Э, менә беләсезме сезнең бүгенге гаиләдә без күзәтеп торабыз сез бик тырышларсыз әйме сез бик максатчан гаилә менә бүгенге көндә сезнең гаиләгә нәрсә җитми бармы шундый әйберләр тормышта нәрсә өчен өстендә эшлисез сез бүген камилләшер өчен сер итеп кенә әйтәм безнең гаиләгә акча җитми
сер түгел инде ой гелгә нәрсә җитми икән монысы эймерның җавабы булды э, нәрсә Э, иң мөхиме минем теге нәрсә җитми дип әйтергә куркам да мин дөресен әйткәндә чөнки э, уңга карасак өч балабыз бар сулга карасак әти әниләребез исән сау гаиләләребез төзек шуннан да зур бәхетнең булуы мөмкин түгел зарлансаң э, ходайдан куркырга кирәк дип әйтәбез инде ләкин икенче яктан карасак камиллекнең чиге юк роза һәрвакыт Ә, әгәр дә үсештә буласың килсә, үзеңнән алда барганрак кешеме ул, әйбит, ниндидер зур дәрәҗәгә ирешкән ә, кешеме, шуннан карап үрнәк алып, әкренләп алга атлыйсың инде. Ә э, иҗат ягына килгәндә, иҗат ул беркайчан да камил була алмый. Һәрвакыт хәрәкәттә булсаң гына, эзләнсәң генә, син кызыклы буласың, артист буларак та, кеше буларак та. Шуңа күрә без бүгенге көндә дә эзләнүдә. Һәм үзебезнең әле зур яңалыгыбыз бар икән, шулай ук телетапшыру алып баручылары буларак үзебезне бүгенге көндә сыныйбыз Татарстанда. Шулай ук яхшы кабул итәләр, бу безнең өчен дә шундый зур плюс. Еш аңа әйттем бит инде, бик тырышлар, бик үз өстендә эшләргә омтылучы безнең шулай ук бик яраткан кунакларыбыз, Зиянгировлар. Рәхмәт сезгә, туган тел, туган көнең белән! Ура!
Туган тел без сине яратабыз. Мин яратам туган телне.
Туган тел телеканалының туган көн тамашасын безнең һәр елдагыча алыштыргы салу барышлар Айгөл Габдуллина, Искәндәр Хайрун алып бара. Ничек кәефләр, ничек сезгә бүгенге энергетика? Белмим бүген ничектер аеруча шәп кебек. Мин килдем дә э, сәхнәгә, мендем дә Искәндәрнең репетиция вакытында кәефен күрдем дә, аның кәефе шундый шәп, яхшы иде. Шулай миңа да рәхәт булып китте, шулай минем дә күңел күтәренке булып китте. Шуннан соң әле менә э, залдан язалар, безнең критикларыбыз дип әйтик. Шундый шәп, энергия әйбәт, алып баручылар э, бик яхшы дип яздылар. Әле шулай. Әйтергә кирәк, Искәндәрне мин дә репетиция вакытында күрдем дә, был айттырып, был айттырып, кабатлаган. Миңа да дәрт кереп китте Искәндәр. Сезнең кәеф бүген аеруча шәп бугай. Әйе, кәеф шәп, Аллага шөкер, минем андый яхшы кәеф Сирәк була. Ләкин Уфада миңа һәрвакыт рәхәт. Мин э, чыннан да чын күңелдән Уфаны яратам. Уфага Аллага шөкер төрле чаралар белән килергә э, насыйп була. Инде әлбәттә театр белән күп кенә йөрибез. Монда безнең театр э, артистлары да дусларыбыз безнең ул Нур театры артистлары, Мәҗит Гафури театры артистлары, э, яшьләр тамашачылар театрларының артистлары, якын дусларыбыз һәм э, минем инде үземә Дуслар дип саныйм, менә шушы сарайның тамашачылары. Бу аеруча, бу ниндер уникальный әйбер. Э, Уфа тамашачысы бөтен җирдә яхшы, ләкин менә бу залда аеруча ниндер ни сәбәптер нәрсә белән бәйле ул, ләкин монда тамашачы аеруча җылы, аеруча шат күңелле була һәм син дә менә шуңа кушылып, ничектер рухланып, күтәрелеп китәсең. Анан соң бит без Искәндәр белән беренче генә тапкыр эшләмибез, инде без Бер-беребезгә күнеккән, күз карашыннан аңлыйбыз, шуңа күрә бик җайлы, уңайлы. Искәндәргә рәхмәт әйткән булыймы?
Искәндәр, сез дә рәхмәт әйтәсездер инде Айгелгә.
Айгелне өзелеп сәвәм. Аңа бүгенгесе көндә ул зур вакыйгалар кичерде, яңа әни булды. Мин аны бик каты котлыйм. Тазалыкта, шатлыкта, бәхетле бала үссен ие. Амин, амин. Ә без озатабыз Искәндәрне, чөнки концерт дәвам итә. Киләсе җырчыларны

Исәнмесез! Без туган телнең туган көненә килдек. Шундый, шундый рәхәт, шундый үзебезнең туганнарга кунакка килгән кебек. Без ала, без яратабыз туган телнең каналын. Иртән торгач кабызып куябыз, тыңлыйбыз, эшкә китәбез. Эштән кайткач тагын кабызып куябыз. Туган телне тыңламаган кеше юктыр. Шундый үзебезнең мусульманча, үзебезнең татарча шундый чын күңелдән җырлана торган җырлары, әле концерты бара. Бомбически вообще. Туган тел, туган көнең белән. Мәңге яшә. 14 яшең белән. Назларыңа күмелә җаннарым, елмаеп бар миңа карасаң, кабатлап.
Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда шулай ук безнең Туган тел телеканалының сәләт тапшыруының алып баручысы, композитор Лилия Вахитова. Бәйрәм белән сезне, Лилия ханым. Рәхмәт, сезне шулай бәйрәм белән. Лилия ханым, менә бүгенгесе көндә сезнең нинди темага багышланган сүзләргә көй иҗат итәсегез килә? Бармы менә шундый күңелдәге теләк? Белмим, алай аерып кына әйтә алмыйм. Любой темага яза алам. Ниндине сорыйлар барсын да. Ну, Ә күпме вакыт кирәк сезгә? Менә мәсәлән, сезгә шалтыраттылар да, әйме, э, теманы, менә шушы җырны сүзләрен бирделәр, и, көй иҗат итегез дип әйттеләр. Менә сезгә шушы җырны җиренә җиткерер өчен ничә күпме вакыт кирәк? Ой, шигырь әйбәт булса, мин аны 5 минутта язам. 5 минутта да көй туырга мөмкин дә. Мөмкин.
Бер кичтә өч җыр да яза алам. Бүгенгесе көндә Лилия Вахитованың тормыш девизы.
Без песни нет жизни. Җырсыз яшәү мөмкин түгел. Юлия Сфучик әйткән.
Һәм сез дә шушыңа таянып яшисез инде. Ярлилия апа, туган телебезгә, үзебезнең яраткан каналга сездән өч теләк.
Яшәсен Туган тел каналы, яшәсен Сәлән сәләт фестивале һәм Тургай конкурсы. Исән сау булыйк барчабызга да.
Хөрмәтле дусларым, сезнең каршыгызда безнең Туган теле телеканалының алыштыргысыз җитәкчесе, генераль директоры Вахитов Азат Галинур улы. Хәерле кичләр, котлыймын сезне чын күңелдән, Азат Галинур улы. Рәхмәт. Сезнең дә кәефләр бүген күтәренкедер инде шулай бит. Сезне дә котлыйм, сезнең дә бәйрәм. Алдагы вакытта безгә тагын да яңа үрләргә узарга э, кирәк. Әлеге вакытта менә э, теге атнада гына э, бер договор подписать иттек. Ә, ә, Хәзер безне 260 миллион кеше карый ала 36 э, илдә. Бөтен ярты з- э, шар җир шарае. Әйе, дусларым, әйтергә кирәк, Ассызыклап, хәзер инде Туган тел телеканалын чит илләрдә дә карыйлар һәм менә күптән түгел генә безнең инде җитәкчебез шулай ук кайсы илгә икән әйтәбезме, Азат Галинур улы? Әйтәбез, әйе.
Ближний Восток, арабские страны, Греция, Италия, Болгария, Югославия, э, Средняя Азия вся, Киргизия, э, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Пакистан, Менә бит, дуслар, искиткеч соклангыч, Сөбханалла дип әйтәсем килә. Әйе, күптән түгел генә әле безнең җитәкчебез шулай барып, яңа илләр белән килешүләр төзеп кайтты һәм инде безнең география киңлекләребез Туган тел телеканалының киңәя! Аллага шөкер, әй бит. Рәхмәт, менә шундый җитәкчеләр булганда, дусларым, каналыбыз үсә, ә без инде һәрвакыт сезнең өчен яратып, зур теләк белән эшлибез Туган тел телеканалының тамашачылары. Бәйрәм белән сезне тагын бер тапкыр! Рәхмәт!

Мин дә бик яратам туган телне. Көн дә туган телнең туган көнен үткәрергә риза булыр идем. Кышып, кышып иркәлә, кочагымнан җибәрмә. Мин кайна кочагыңда, телим мәңге янарга. Кышып, кышып иркәлә, кочагымнан җибәрмә. Мин кайна кочагыңда. Зарина Асылкаева шулай ук безнең Туган тел телеканалының Туган көн концертында чыгышын яңа гына әле тәмамлады. Зәринә, ничек хәлләр, кәефләр, ошадымы үзегезгә үзегезнең чыгыш? Исәнмесез, әйе, ошады. Бик яхшы энергетика залда булды, миңа бик ошады. Шәхсән үземне дә бик кызыксындыра, э, Зәринә, ә менә сезнең иҗаттан башка тагын берәр шөгылегез бармы, эшегез бармы? Әйе, бар.
Мин телим чәчәкләр кибете ачырга э, һәм мин флорист буенча укыдым.
Димәк, әле киләчәктә безнең Татарстанда Зәринә Сулкаевның үзенең шәхсән кибете ачылырга мөмкинчелек тә бар икән, әйме шундый теләкләр. Ох, ярый без бик шатбыз. Иҗат, иҗат итүегезне дәвам итегез. Һәм инде туган телгә Зәринәдән иң изге теләкләр. Туган тел, туган көнегез белән.
Хөрмәтле тамашачылар, монда залда да шундый үзенчәлек энергетика. Тамашачылар инде тын калып башта алып баручылар тыңлап торалар. Кем чыгыр микән хәзер дип ана инде исемен ишетү белән дәррәү алкышлар белән һәрбер җырчыны каршы алалар. Менә шундый матур итеп бәйрәм итәбез. Туган телнең туган көне.
Туган тел мин сине яратам. Мин яратам туган телне.

Эстрада дөньясының кабатланмас сандугачы Зәйнәб апа Фархетдинова, рәхмәт сезгә шунардан башлыйм әле Туган тел телеканалының туган көнен котларга дип шулай ук ашкынып килеп җиткән. Хәерле кичләр. Ничек хәлләрегез Зәйнәб апа? Әйбәт, Аллага шөкер. Хәерле кичләр, хәерле көннәр, хәерле сәгатьләр барыгызга да, барыбызга да. Инде әлбәттә туган телне яратабыз. Туган тел Э, ныклабрак алып карасаң бер барыбызның күңелендә туган телне яратырга кирәк туган телне өйрәнергә кирәк туган телне белергә кирәк шул гына әйтәсем шуны гына әйтәсем килә һәм туган телне карарга кирәк шулай белергә кирәк һәм туган телне карарга кирәк әйе ә сезгә без э, карап торабыз күзәтәбез дә зәйнәб апа Соклануларыбызның игешеге юк. Һәрвакыт үзгәреп торасыз. Әле азакы менә бу э, бер айда бик күп э, сезгә миңа калса шундый сораулар да яугандыр, нишләп э, Зәйнәп үзгәрдең, нәрсә эшләттегез, ничек болай үзгәрдегез дип. Серләрне ачабызмы Зәйнәп апа?
сер инде хатын кызның әллә ни серен ачасы юк хатын кыз ул һәрвакыт эзләнә һәрвакыт нәрсә булса да үзгәртергә Тырыша, шулай тырышып яши һәрбер хатын-кыз күңеле. Просто миндә хатын-кыз күңеле. Һәм бик дөрес, бик дөрес, чөнки сез менә экспериментлардан гомумән курыкмыйсыз, әйме, Зәйнәб апа? Юк, мин э, иҗади кеше булып яралган инде. Иҗат кешесе. Шуңа күрә мин һәрбер әйбергә, һәрбер экспериментка инде, әлбәттә, Аны яңалык һәм ни дип шулай булырга тиеш дип кабул итәм. Һәм минем караучыларым, минем тыңлаучыларым да миндәге булган үзгәрешләрне шулай кабул итсәләр, мин бик тә шат булыр идем. Һаман сүкмәсәгез дә ярый инде. Ә гомумән менә сезгә тәнкыйть язучылар, әйме, сезне кабул итмәүчеләр, менә шуларга сез, сез шуларны сез Ничектер уйланып, борчылып яшисезме аларга карата, әллә сезгә барыберме? Юк, кеше фикерен җиткерергә тиеш. Кеше фикерен җиткереп, шулай без бит аралашабыз. Ә ни өчен инде мин аларны э, теге сүкмим дә, э, кабул итмәскә тиеш. Кабул итәм, әлбәттә. Бәлкем ул миңа шулай дип язып, ул э, үзен тикшерә торгандыр, бер инде шундый э, ягы бардыр аның. Мин э, дөресен генә әйткәндә, Нәрсә генә ясалар да, барыбер һәрбер кешенең күңеле үзе һәм үзенчә яши, үзенчә теге матурлый үз дөньясын һәм әйләнә тирәсен үзенчә матурлый. Шуңа күрә инде рәхмәт языгыз, рәхмәт әйтегез. Әлбәттә, беркем күрми калган, ишетми калган вакытлар бар, әлбәттә, э, ниндидер э, ягымны, бәлкем, чынлап та үзгәртергә кирәктер. Бу бит, моның бит бернинди гаебе дә юк. Кеше гомер буе яши, гомер буе нәрсәгә булса да өйрәнә, өйрәнергә тиеш. Иң мөхиме шул инде. Зәйнәб апа, сезгә менә бүгенгесе көнне үзегез турында китап язырга мөмкинчелек бирсәләр, сез ул китапка нинди исем бирер идегез? Бу китапка мин инде бу бит син дияр идем. Бу бит син. Чөнки э, кеше күпме генә яшәсә дә, Тышкы фасады, тышкы кыяфәте үзгәрә, ә күңеле аның, минем уйлавымча, барыбер үзгәрми. Менә балачакта ничек Ходай Тәгалә безне яраткан, тормышның, әлбәттә, төрле пластлары, төрле юнәлешләре, төрле юллары, анда инде кеше ничектер үзенә кабул итә, кабул итмиме, барыбер тормышның аның үзенең тәрбияви, нинди үзгәртүчән яклары бар. Үзгәрергә тырышчылар бар. Шуңа күрә кеше үзенең күңеленә тугры булып калырга тиеш. Менә шуңа күрә ул инде начарлык эшләмәсен, яхшы булсын, барыбер теге менә шушындый яхшы күңел белән булганда, әлбәттә инде ул үзенең күңеленә бигрәк тә тугры булырга тиеш. Шулай дип әйтәм, э, күңел менә шулай дип, бу бит син дип йөрим. Әлбәттә без үзгәрәбез. Кайвакыт танымаслык булып үзгәрәбез. Шулай да менә Мин үземә дә әйләнеп карап әйтәм, бу бит син дип. Менә шулай дип җавап. Э, мин шулай дип атар идем китабымны. Ә бармы бүгенгесе көндә Зәйнәб апа сезнең ниндидер сәләтегезне әле белмәгән э, ничек дип әйтәсем килә сезнең шундый әле ачылмаган бер сәләтегез сез аны үзегез башкарасызмы мәсәлән өйдәме ул эшне э, талантмы ул хоббимы әйбәт яраткан эшегезме ә томашачылар әле аны, аның турында белми дә бармы андый яклар сездә нәрсә белән сез гомумән менә буш вакытларда шөгыльләнәсез Сезнең сезнең әле халыкка танылмаган сәләтегез. Утырып шөгыльләнгәнем юк. Мин э, ясап та карыйм, мин язып та карыйм, мин э, тегеп тә караганым бар, минем чигеп тә караганым бар дигәндәй. Э, шуңа күрә бу инде нәрсә әйтәсе килә? Ул кешенең талантларны үзенең өстендә эшләргә тиеш, бар ачырга тырышырга тиеш. Әйе, безнең күп күп күрми калган менә бу Көндәлек мәшәкать белән дигәндәй, без инде барсын да шулай ничектер онытып та җибәрәбез кебек. Әмма мин шуны әйтер идем, хатын-кызлар бигрәк тә инде барыбер иң зур таланты балаларына булган, гаиләсенә булган шушы талантын ачсалар һәм инде менә шул менә шул яктан бигрәк тә татар хатын-кызлары, татар хатыннары, минемчә, ул Иң зур эше аның гаиләсен матурлап, үзенең яраткан кешесе белән менә шушы аның аның өчен саклау ул безнең хатын татар хатын кызларын кызларының башкортстан шулай ук башкорт хатын кызларының канындадыр ул менә ул тыш бик күп нечкәлекләре бик күп тормышның шундый моментлары

Уңышлар!
Һәрвакыт шундый җырчылар безне дәртләндереп, матур җырлары белән безне Яңа җырлары белән безне шатландырып, алдау көннәрдә дә шулай берүк туган көн, только чтобы процветал. Без тамашачылар аларның концертларына һәр ел йөрергә насыйп итәбез.

Зур уңышлар Туган тел каналына. Тамашачылар күп булсын, җырчылар күп булсын. Э, барлык иң изге теләкләр бүген Туган телгә һәм инде мин Туган тел каналына бик тә рәхмәтлемен.

Әнвәр Нургалиев, әле безнең туган тел телеканалы туган көн концертында чыгышын бүләк итә, дуслар. Һәрвакыттагы шайын барлык хатын-кызлар телефоннарын кабызлар төшерәләр. О, матур, үзләренә күтәренке кәеф туплыйлар, чөнки Әнвәр Нургалиев әле сәхнәдә.

Туган тел телеканалының 14 яшьлек бәйрәме әле безнең э, тантана итә. Хамид Әнвәр абый, сез дә 14 тапкыр чыгыш ясыйсыз дисәм, ялгыш булмасмы? Юк, точно әйтәчәксең.
Һәр даим инде безнең һәрбер бәйрәмебездә Әнвәр абый Безнең чыгышларыбыз залны күтәрә. Бүген дә шундый мощный булды, Әймән Варабый. Аллага шөкер, тамаша шулай.
Туган тел телеканалына менә бүгенгесе көннән, бүгенге күзлектән чыгып сез нинди теләкләр җиткерер идегез? Туган телгә теләкләрме? Теләкләрем иң изге. Э, Алла бирсә, яңадан яңа э, ниле- ниләрне, э, яңадан яңа тамашачы булсын. Яңа регионнарга чыгырга, шудай зуррак дәрәҗәгә менергә. Вот. Количество, качество булсын. Болай да әйбәт, Аллага шөкер, бу Туган тел телеканалы мине беренче мәртәбә Башкортстанда зәңгәр экраннарга чыгарды. Вот, мин шуңа күрә рәхмәтлемен, шуңа күрә тырышам. Һәрбер чыгышымда, туган тел концертында мин моторрак чыгышырга тырышам. Моторрак костюмнарымны киям. Әлегесе көннәрдә социаль челтәрләрдән күзәтеп киләбез. Бик матур шундый Э, тормышыгызда сезнең э, адымнар дисәм дә ачылышлар дисәм дөресрәк булыр әйме әле әдгам абый атнабаев туганнары белән дә сез таныштыгыз кыскача гына менә мин туган телнең тамашачыларына җиткерәсем килә без алла генә түгел вообще минем бит хәзер группада хәзер э, айрат ильясов минем директорым ул хәзер ул инде яңа ниләргә чыгара яңа программалар яңалыклар кертә Шуңа күрә без бардык, Хани апаның авылында булдык. Шуннан соң булдык э, Хамдүнә апаның авылында, Әнгам абыйның авылында булдык, музейларында э, Магдан абый белән сөйләштек, Әнекәше белән. Әле күп проектлар, вообще җәй көне без Алла бирса, былай китерәбез бөтен дөньяны. Әле Чөнки нигә без аны андый юнәлешне алдык? Минем күптәннән хыялым бар, мин минем хыялым бар телевидениедә андый передача алып барырга. Но ул килеп чыкмады, өлгерә алмыйм. Ә былай мин э, концертларым вакытында бар вакыт табып барабыз. Чөнки шәхесләребезне яшь буыннарга җиткерергә кирәк, аларны төрле яктан күрсәтергә кирәк. Мин теге журналист буларак карамыйм, мин гади кеше, гади җырчы буларак карыйм. Журналист булса, ул аз генә башка төре була. Вот. А былай бик күңелле, алар үзләре дә бик куана. Бик күп кешеләр рәхмәтләрен укыйлар. YouTube каналында минем, ВКонтакте группасында күп җирләрдә бар. Чынлап та бик кирәкле, бик урынлы проект. Безнең яшь буынга да, безгә дә хәтта ки урта буынга да, гомумән тамашачыларга Сезнең Юк, урта буын мин ул, син бит яшь буын. Значит, мин карт буын булам. Миндә дә яшьрәк, миннән дә яшьрәкләр бар бит инде хәзер бар. Гомумән, бик кирәкле, бик урынлы проект. Э, мин инде бу сезнең яңа юнәлешегезгә тагы да телим уңышлар һәм инде дәвам итегез шулай матур итеп безнең тамашачыларга безнең геройларыбызны танытуыгызны. Бик кирәкле. Рәхмәт сезгә, Әнвәр абый, туган тел, туган көнең белән!
Туган телдин гомри озын булсын. Безне һәр вакыт шулай куандырып, дәртләндереп яшәтсен. Минем бүген туган көнем, минем кыз балаларым бергә туган көнгә, туган көн сюрприз эшләнеләр. Менә шундый подарок миндә. Рәхмәт. Рәхмәт.
Шундый матур концерт. Озын озак еллар тагыла шундый матур концертлар булып торсын. Безне безгә бик ошый.
Туган тел телеканалының туган көн тамашасында әлегесе мизгелләрдә сәхнәбездә тере легенда. Э, Татарстан һәм Башкортстан республикаларының халык артисты Айдар Галима.
Рәхмәт сиңа, сәхнә, мине бүген шундый биеклеккә күтәрдең.

Нинди үгет-нәсихәтләр, нинди киңәшләр бирер идегез сез бүген безнең телеканалыбызга?
Туган көнне ниндидер үгет-нәсихәтләр урынлы булмас. Киңәшләрне бирергә әле вакыт вакыт булыр. Ә бүген инде бәйрәм һәм э, бәйрәм ни э, бар монда атмосферасы, Аллага шөкер, иң э, бәйрәм мөхите. Иң мөһиме тамашачылар матур итеп килгәннәр, үз итеп, якын итеп, ул күп нәрсә турында сөйли. Бер яктан бит телевизор карап кына утыру җиңел, Э, телевизордан торып залга килү ансы инде үзе бер э, матур күренеш матур мөнәсәбәт туган телгә карата э, без инде менә бүген чыгыш ясаган коллегаларым белән бергә шуны әйтәсебез килә туган тел ул аерым бер урын алып тора безнең йөрәкләрдә күңелләрдә дә һәм безнең тамашачыларыбыз белән булган ниндер күперләрне ныгытып торучыларның берсе ул туган туган тел шуңа без рәхмәтлебез дә шул ук вакытта бергә бергә атласак кына уңышларыбыз булыр Э, нәтиҗәләр без болар дип әйтәбез. Андый сүзләрне бигрәк тә туган көн көнне әйтергә кирәк кебек миңа калса. Э, чөнки туган телнең бит яңа елы башлана бүген. яңа инде юбилейга чыга торган елы башлана. Бергә-бергә үткәрергә булсын, киләчәкләрен дә бергә булып, э, шундый бәйрәмнәрне дә үткәрергә насыйп булсын. Ана шуны мин телим бүген.
Ундүрт ел дәверендә тәүлек әйләнәсенә иң матур җырларын сезгә түкми чәчми бүләк иткән. Иң сыйфатлы тапшыруларны шулай ук сезнең күңелләрегезне күтәрер өчен сезгә тапшырган, бүләк иткән безнең туган теле телеканалы.